Salam dostlar Türkmen Soft kanalyna hoş geldiňiz. Wideomyza başlamaňyzdan öň kanalymyza agza boluň we jaňjagaz satmany unutmaň. Indi bolsa wideomyza geçeliň. Ol nädip Wi-Fi routeriňiziň parolyny üýtgetmeli? Oňa hiç hili başga özüňizden başga adam siziň Wi-Fi parol Wi-Fi routeriňize çatyp bilmez ýaly etmeli ýa-da ony skryt etmeli. Ony men şu gün üçüsini hem men şu gün şu günki wideomda öwretjek. Onuň üçin biz ilki bilen telefonymyzy ulanýan bolsaňyz telefonyňyzy, kompýuteriňizi ulanýan bolsaňyz kompýuteriňizi Wi-Fi-ňyza öz Wi-Fi routeringize birikdirmeli. Birikdireňizden soňra brauzeriňizi açýaňyz. Brauzeriň haýsyny açanyňyz tapaý ýok. Chrome açyň ýa Internet Explorer, Microsoft Edge, Yandex, Firefox, Opera hiç kimde tapaý ýok. Soň brauzeriňizi açýaňyz. Soňam ýazýaňyz bir ýüz togsan iki nokat Bir ýüz altmyş sekiz nokat bir nokat bir ýazýaňyz muny aýyrýas soňam enter basyp girýäňiz soň ine şu ýerin şu ýeri geleňizde siz ilki birinji iň birinji siz wi-fi routeringiziň parolyndan üýtgetjek bolýan bolsaňyz onda siz şu ýeri ikisine-de admin diýip ýazmaly bolýaňyz ine admin Admin. Ine, muňa-da password, parol diýip duran ýerinde-de admin diýip goýmaly. Ýöne öň siz üýtgeden bolsaňyz, şeýlelik öz üýtgeden paroluňyzy ýazmaly ikinjisine. Username durýar, ikinji passworda siz üýtgeden paroluňyzy ýazmaly. Ony ýaz, onam meňkidäne Men özümkini ýazýan, siz hem özüňiziňkini ýazarsyňyz. Birinji gezek giren bolsaňyz bolsa ikisinem admin goýmaly. Ine. Soň şeýle açýan, ine şol siziň routerňiziň nastroýkasy. Meňki Tiplink router bolany üçin şeýle siziňki Asus-a mümkin ýa Dilink bolmagy üçin mümkin. Ýöne hemmesi diýen ýalak birrak. Ine açanyňyzdan soňra, ine men Tiplinklerde interface setup diýip bardyr.

Munam brod kast SD ine şuny no no etseňizä skrit bolýa yes etseňizem açyk durýa. Ama men muňa degjekgäl ýöne siz isleseňiz üstüne no edip bilýäňiz şol skrit bolýa. Soň yzyny geçeliň ine şu ýerde siz adnipki düwülýäňiz. Ine meňkide x pro dur adnipki etýäňiz. Ine aşak ýene bir gezek geçseňiz soň ine parol dur. Ine meňki wideoram reset parol dur. Siz özüňize başga parolam goýup bilersiňiz. Ony parolyňyzy üýtgedip bilýäňiz şu ýerden. Ine basýaňyz. Aý şeýdip başga bir zat goýup bilýäňiz ine. Ine men. Özüňiz başga zatlar goýup bilýäňiz. Onsoň indi iň aşak geçýäs bilen şu ýerde Mac address filtr bar. Ine şu ýerden siz kom öz routeryňyza hiç kim çatyp bilmez ýaly edip berýär. Şul filtri goýanyňyzdan soň siziň routeryňyza hiç kim çatyp bilmeýär. Parolyny biläýen ýagdaýynda-da çatyp bilmeýär o parolyny özüňiz aýtsaňyzam çatyp bilmeýär. Özüň çatjak bolsaňam çatyp bolmaýar şu ýerden. Bir çatyp bolýar yzynda ol routeryňyzyň yzynda Ethernet kabel bar. Kabel bar, şondan kompýuteriňize Ethernet kabeliň üstünden çatsaňyz, ana, onda bu MAC adres degişli bolmaýar. Sebäbi biz wireless-e girdik-de, ol besprovodnoý sete girdik. Ine şu ýerden siz zat edip bilýäňiz. Ine siz öň guramadyk bolsaňyz şeýle dezaktiw durardy, durar. Onsoň men öň guramdan soň guram üçin aktiwde dur. Siziňkide şeýle duran bolsa aktiw ediň soňam şerik telefonyňyzyň ýa kompýuteriňiziň mac adresini ýazmaly. Eger siz şo mac adresini ýazman şuny tutuşlygyna sahrent etseňiz siz routeriňiziň içini ethernet kabel bilen täzeden düzmeli bolýaňyz. Şonuň üçin aktiw basýaňyz soň ine birinjiden başlamaly. Birinjiden başlaýaňda Telefonyňyzyň öz telefon bilen ýaňa soň telefonyňyzyň MAC adresini ýazmaly. MAC adresini nirden tapmaly? Telefonyňyzyň nastroýkasyna giriň, soň iň aşagynda Obustroýstwo diýip bardyr. Ustroýstwa basyň, soň Sostoýaniýa bardyr. Sostoýaniýa basyň, soň aşak geçirersiňiz we MAC adres Wi-Fi diýip bardyr. Şonuň aşagynda ine şuňa meňzeş edil şuňa meňzeş harplar bardyr. Harp bilen sanlar garyşykly. Şony edil şu bol şu bolşýar diýip şul ýerleri ýazyň. Onsoň Näçe seks santini şu ýere ýerleşdirmek mümkin dal şoň üçin haýsy telfonlaryňyz öý öz öýüňizdäki ähli telefonlary şuň içine ýerleşdirip bolar laý sekizden köp telefon ýokdur ene şuny ýazýaňyz ene hersine ene bul bu ýerini çatyp bir telefonyňky ýa mysal üçin bul ikinji kompýuteriňki bul dördünji üçünji telefonyňky ene şunuň ýalak görnüşde ýazýaňyz soňam save Say dip duran knopkas sahrent bolýada türk orçasyna. Türkmençe bolsa berkitmek bolýa. Say basýaňyz Wi-Fi-ňyz on sekundyň içinde öçüp ýanar, soň täzeden işläp başlar. Soň siz ýaňkyny giren ýeriňizdäki soň şunyňyzyň içinde telefonlaryňyz diňe öz telefonlaryňyz çatylar. Onsoň beýle eden bolsaňyz, nobat goýan bolsaňyz, siziň waýfaýyňyz skryt bolar. Ony nädip görsetmeli? Ol nädip çatmaly skryt bolanda? Ony waýfaý telefonuňyzyň waýfaýyna basyp, waýfaýyna girýäňiz. Waýfaýyňyza girýäňiz, soň Dabawit set bardyr. Dabawit sede basýaňyz. Soň şeýle routeriňiziň adyny ýazmaly. Ime diýip duran ýerine adyny, parol diýilýän ýerine-de Parol däl-de, bagyşlaň. Autikaşin diýip duran ýerine-de Wpa iki Psikaşin ýazýaňyz. Şuny basýaňyz, şuny saýlaýaňyz, ine şeýle bolandyr. Şuny ine. Şuny saýlaýaňyz. Soňam Sahrendy basýaňyz. Sahrendy basanňyzdan soň çykarar, soň üstüne basyň, Podklçeniýe diýip bardyr. Şoň şu taýda parolyňyzy ýazmaly bolýaňyz. Parolyňyzy ýazaňyz, soň Podklçeniýe edip bilýäňiz. Eger Pul çenedeňizde-de çatylmasa, onda siz şu mak adresligiňizi täzeden gözegçilik etmeli bolarsyňyz. Täzeden gowy barlap, üstüje ediň şu mak adresiňizi goýanyňyzda. Ondan soň ine şu biz ony geçdik. Indi biz ine rout Wi-Fi routerimize giremizde, ine şu ýerdäki passwordy nädip üýtgetmeli, parolyňyzy. Ony ýa-da üýtgetmäni görkezeýin. Girdik. Şu ýerde üýtgetmede ine Maintenance diýip dur bir zat bar eken, men akän oka bilmedim. Ine şu ýerde açjagyňyz şuny basýaňyz göni çykaryp berer ine. Ine indi şu ýeri täzesini ýazmaly. Mysal üçin ýazýaňyz şeýle şeýle soňam şuny ikilenç ýazmaly şu goýan zadyňyzy täzeden ikilenç ýazýaňyz. Soňam Sahent basýaňyz. Boldy, soň ine Siziň şäherdäki parolyňyz hem üýtgeýärdi şonda. Indi şunuňa görüşde öz Wi-Fi routeriňizi siz gözegçilik edip bilersiňiz. Wideony halanarsyňyz laýk basyň, Turkmensoft kanalyna agza bolmadyk bolsaňyzam hem hökmany suratda agza boluň we jaňjaga satmany unutmaň. Soraglaryňyz bar bolsa hem kommentariýa ýazyň. Indi şunuň ýaly wideolary öwrenmek üçin men öz bilýän zatlarymyň hemmesini sizler bilen paýlaşmak isleýän. Bolýa sag boluň.